Ang'o? Koro ma- Awuoch gima wuoch ei TikTok ma kata imbe nye En ang'o nyawagi. miwuoch ma ok ikel kumoro to wadhi wanyiew. San kaka nibirogo, asiko kabedo katiyo matek, kari ni dhaka ilagani dhakoni. Jong mago to tije man man man- moninga Ng'e gima timore nyawagiri. Ok Ah. anyal ting'o san kama chwori mang'onga ting'o san, iling' koda kaka ineno iling'no. Ang'o ma timin dhakoni? Guma tima to onge but ni kela ane gimoro wadhi wanyiew gimoro. Ineno san ki nyaka nachak ting'o san. Nyaka iti gi wini ka chwori odonjo e ot oting'o san, ing'iyo kaka inyalo konye. Ah, eh, asekane.
Kare in dhako aila gani abiro wuoyo kodi nyaka kara. Ikano san kose ing'iyonago gima anyalo chamo. Dong gumi gumi nyal jami ma pod onge mwadwa ni wadhi. Ne wagi ranyisi ni to mi akili in mineno ni. Ok inyal bedo abeda dhako. Mati yude momiya nyisi ni poka gineni. Sawa, kaw pesani.
ineno pesano A- Anene.
ni dhako mahero ndi but yie gi wiyi control e pesano obed maber Kora adhi anyiew gige chiemo, gige ot. nyiewna kanyo mandas moroma ikelna Sawa. nyiew kanyo mandas apar an be iya tin ne mandas sing apar ok awacho ni mandas apar Ko mandas siling apar en oromo wat. nyawa gire an ema wuoyo in e wuon pesa koso an e wuon pesa in to i- iwuon pesa Ang'o midwa ni wadonde adonda mang'eny kodi? Pesa no dak ka nawe mi go dak na nyawa giri ng'e ni ma manu che- manu tema ng'o? Ma long life la to milk. Nyawa giri dhi manya gima nya chamo dhako ni. Ang' yaye ni kia. Adhiyo.

ne dhako ni ne awach ne awacho ni kumane kanyo Ma- ne mama ni mawuoyo kodi ni ane ka makori ng'enge ndara kamano e dhako mang'ongo ni wiyi pok onyisi kaka ikalo ndara Ya, koro ndara de ni kala kala kala ne nyaka ibed ni sani piny rach we ting'o pesa kaka ineno no ing'e ni pesa na thagora gi lucha kagero Weso pesa kamine nidwa soyeno. Idwa nakane. Iso pesa kijuku donge. Donge ati kuma kane pesa? Apenji ni anyawa gire ndara ni otami kalo. Noko. Ne to ling'ane. Ng'e gima timore madwa nanyisi. Niwacho ni- Echa naori mandas pesa. Donge niwacho ni adhi aomni mar so. Ing'e gima iluongo ni fegi. Pegi.
Apenji ni anyawa Ma- Mano gire. tadhi penjo jaduka an pegi go. Ti gi wiyi.
Apenji ni ing'e gima iluongo ni fegi. Pegi.
Mm. Aparo ni ang'eyo. Adwaro fegi mar prabich ka mineno no. Adwa chwako wiya ma ing'e ni Ito to be mi mora. Sani tiyo gi fegi ki andawa gini. to dong timbe ni emojoga koro ne ma, ma wagireni. Wan awa te pod iling' aling'a ni ok inya kalo ndara. Ya kare magi to nawinjora gang'o. Akala dhi kuma dhi in weche nigo. Ne magie, ne anyuomora atero dhok ya magi to gimi chamo gi kwano.
Iriyo nade? Maber. Intie. Abiro omo gik minyal cham ka. in gang'o minyal riwo mopogore gi magi moro jaduong' noora sijoni fegi Ah, mago to aonge go. Mago onge.
koro magi magi koro ma- magi awo ma Mago siling mia achiel. siling mia achiel
sawa magi matin ater ne ater to bedo ni Do, miya wach wach. Hey. Hey. Kendo te maula. Koro magi, magi madhi e dun cha dhi chamo kende.

In kata kaka ng'ano Mokwongo, rucha tiende adwaro kende. pesana.
Mar ariyo, Pesa- pesa iweya iga. apenji ni adhakoni. Ere fegi mikelona? To ma, Ma e gima ikelona.
Eh. Ma pesa di? mano siling piero abich.
Prabich.
Eh, Ere change? change na, change ng'achi odhigo. Nyagira, awuoyo kodi kapenji ni ende change. Abro thali dhakoni. Dongo odhigo, koro ko mae odhigo. in gi roho kendo ugoga dil ni mondo ukaw pesana dong Ok wago di. mago dong Dong kuomi ng'e ni ma- wuothoga e gweng' ka Dong ma- dong ng'e ni apenji ma niya kona nyaka ma. dire ne ling sama wuoyo bed ing'eyo ni ok in ema ikela dalani Dong ng'e ni ma to kona ma.
ling sama wuoyo Aling. ing'e maber ni en kona mbaya ang'o momiyo ni luwe ka en kona mbaya Dong mae shortcut ma nanyalo luwo ka nadhi. ineno ka sandora matek atiyo mjengo sate atiyo kasito pesana igoyo iwuok udhi upango dil gi kachuogo umaya pesana an nyawagi Koro mago ne kachuoga. Luyo.
Koro mago ne kachuoga. apenji ni luyo nyawagi awacho ni luyo Kwani lu kwani luwo yote. ne Adhi adhi kwani Eh, kuna nini? nika. Kwani kuna Ka ok inya wuogo ni dhigo ka kineni dwa dhino. Abro pami. kare dwaro nango? Idwaro nango? Inyalo goya go kumbo michiko no koso. An ok Ineno ni agoyo.
okumbo michiko ne dwa goya go. Odhiyo Yasuba kano nyiso ni ichwado go kumbo. Kodi mbi ka otimbo no idwa chwada go kumbo. Donge Pesa donge na- kigelo nyoko nyoko to achwadi achwada. Koro apenji niya pesa na ok inyal chwad atiyo matek kago mjengo atiyo matek kaso ito ikachuogigo e michamogo pesana Koro mjengo- luyo nyawagira wacho ni luyo Mjengo mar juma achiel Eh, midhie ne makori atieri ikoni ni nyiepo kang'o e duka Nega- mamalo duka kacha. mane Mako kemo.
mako kemwa Eh. ema ni nyiepe idwa nyisa ni luyo luyo abro go magi e Yeah. Ne, luyo. Kaw kata swidni. Dong' ma Ding taka. ane mos. Anya pami ma kaw swidni. Awacho ni kaw swidni. Chame king'e ni idwaro chulo. Ichamo tichulo. Pesa na ok dhi nono ok nyal gire kaka idhi. Ka in dhaka ila gani? Ing'e maber ni ka kona mbaya, ikaw kona mbaya. Dong' ma- Ukono ko dong' pesa ma na mane dong'. shortcut, ma mane shortcut maluwo. Shortcut, i- ma shortcut kidhi ikaw shortcut.

Okia kata kaka igo kwano. Chung' ane kanyo. Deal mane igoyono, idwaro nyisa ni en ang'o? Deal mane mana go? Apenji ni anya wagire. Onge deal mana go. We chikona otuku mbuka kinende we chikona no. In ing'e ni wach pesa na moselal litna mogik. Ikawo pesa na idhi ulalo gi kachuogi. Koro kachuoga mane? Koro in ma nyocha apidhi cha to nyocha An ipidha an jaduong'.
Nyisa ni ich mineno dudongo ni inyalo pidho. Manyocha Raila Odinga oseketa kaka dhi wuoyo donge nyochi wuodre donge ning' ane sama nyochi bede dho, wuoyo. donge nyochi Awacho bede ni dho. an eh. Nyocha ma nyochi bede Abro dho. pami dhakoni.
In ich ni ineno kama ich minyalo pidho. Eh, Ma ich minyalo pidho. Donga ndu te ma Akoni ni anya wabire ne ijni inyalo pidho. Donga pidha pidha kwani iche ang'ma. Iling kendo ikaw pesa na idhi go ilal go ni nyisa ni luoko na mbaya. Ne we chiko ira okumbo mina ne dwa chiko no. Idwa goya Idwaro ni achung' na, Idwaro idwaro- suba no kwer we weche ma Idwaro okumbo. achung' na. Ne nyawa gire. Mano an tuori an emichung'na. Mano to koro idundo na wang'i no idundo ne ng'a kamano. In abro goyi, wa gik e duka ka ayud ni customer. Abro thali in dhako ni. Luw yo ka, luw yo. Odi. Eh, iro nade customer? Ing'e dhako ni naoro ka, to nitie kaka en gi digri moko matin. Dhako ni iluongo ni Nyawagie, ma to jaoda mar adek. Nyawagire ni nitie ka ka nowuok akia ni naore gik moko kata akia ni be monyiewo e dukani ka. Naore ka gimiluongo ni mandas gi soan to noningo oduogna siling' mia gi prabich. To nyawagire oduogo lilo koro akia ni onyisa ni ni ka ema nobiro e nyiepo to ok ang'eyo. Kae mana biro e nyiepo. Eh. Odwoko na change. Ling samane mawuoyo, inyalo miya thalie mbele custom. Kari dhaka ilagani nyawa gire ma in wang'i chikore achika sate. Ya kare ato magi to nanyuomora go eh, custom sorry. Ma to mana weche wa kaka mag joot. Dhako ni e oromaga but mago to apgeni kata umbu kale matek. Koro nyawa gire wuane, iwacho ni inyiewa ang'o kacha? Nanyiewo mbegu, mbegu gigeu mag metho ka. Gigeu mag metho ka, continue. Sungu wacho ni continue. Gigeu mag metho ka gi mandas, odwoko na 150. Ikoni ya, iya mineno Raila Odinga nyocho seketa na dhi bedo wuod rep moru baragana girls ni. Oru baragana wuod. Ineno ni wang'ni odwa mana norum fua. Donge aneno korko medore? Ikaw pesa na ilal go- yeah, ero. Ok alal mondo Continue. dong' aluwo kona kona mbaya. Kona mbaya. Eh, kiseluwo kona mbaya, Ema romo gi gi vijende moko kanyo. kiseromo gi vijendego.
Ogoya to maya Apenji pesa. niya, i pesa ni na mikawo ibedogo gi kachuogi ni Ok igoyi kona mbaya. kachuoga, ok kachuoga. Koro dong' giwinjo ni kona mbaya. Nyawagire, adwaro pesano. Koro adhi yude.
Ineno kitinga ikela make abiro Koro adhi nyaka yude chando ka. jaduka Ah, nono. ah, adhi yude ka. Apenji To mano ni to anya ing'e ni kona wagire. mbaya. Ero ni kona mbaya. In gi tiwi ino itiyo ka tiya gi kisungu no te, gi Kiswahili miwacho go no te, Kiswahili mana teri go skul mikwanyo no te. Inyisa ni luwo kona mbaya. Kona nzuri dak ni luwe. Kona mzuri no e luoro na mabor. Iluwo kona mbaya ni pesa nadhi. Nyawagire.

Koro ing'e gima timore kasa. Ni abukora ya nan ya joma nyumo nyiwa gire gi ya. Hey. Ya jopiny kata kudo wang' yudo kata nyasuna moro ting'uru kelna. Abukora na nyumora gi nyiwa gire gi. Nyawa gi oroma ma an aonge kwe ot ya. Ma kare nyocha wan joma nyocha nogo vita Jerman higni mokalo chien. Ya nyawa gire. Koro customer Akia nang'o manyalo bedogo ka, ani weri gi weche mon ma inenogi. Miya gi pi kae are- aresgo duonda yawa. Hey. Hey. Oh. Ani weche mon gi we mineno ni. Weche mon gi eh, o- otamo wang' Nyasaye. Mano e gimomiyo thuol nowuondo mokawo nowuondo hawa momiyo mokawo mo koro an be dhakoni nyawa gire dwaro mana ni mondo mi olemo namba cham. Hey. Ocham pika yo. Kendo nyawagire in wang'e ab- ametoni. Wang'e ametoni. Ero koro ichiko wang'i bath ndara king'i. Imetona. Hey, in wang'e idwaro ng'eya ni ang'a. Wadhi wadhi.